Kin ladit General Fred Tolit kacel ki Honourable Minister Oryem Andrew Okello, Joni en aryo enini i neno pa an pe twero konyo Acholi onyo lwak me Cwa East. Watye ki lutela aryo ma pigi mit adada. Dwomgi winyone mit adada, lok komgi oywek adada, dano marogi mada, ma kobbe ti i platform weng General Fred Tolib, aa, ladit minista oryem Andrew Okello, wod pa General kacel ki General, winyo lokke mit ful, but i neno pa an jo aryo enoni weng, mm. Joni pe gitwero konya codi. Atye ki tyen lok ma omiyo atye ka mino analysis ma mega. En atye ka mino analysis pe atye ka making judgement. In iromo cito i making judgement-ti ci ikati kwede. Wuyena acak ki bot ladit Honourable Minister Oryem Henry Okello. Wan dong wabilo ticce ka jo ma onongo mitte dong onongo gunongo mitte. Ka jo onongo lite nongo gunongo lite, ento pi kare malac ma wamiyo tela i cing ladit Minicita Oryem Andrew Okello, gin mo ma wan oneno maber pe. Pien ka ni konyo wan ki i cing alok, kono dong oryemo konyo ki tela ma wamiyo i cinge ni kono dong kubitiwa loko alok mo pe wawinyo matwal. Anywa pa kor mujong kor dong peke ladit ka ni in ibed latela ma in itamo pi lwakki. Lok kom lee ma tye ka yelowa ni ka onongo ni in ibed dano ma tamo pi lwakki, adab pa Lubanga kwo gini dong pe. Ki dong me aryo, gin ma weko an anongo ni in pe itwero konyowa nyo ladit pe itwero konyo wan dong kubiti-ni, an aneno jami mapol ma obedo ka timme. Labolle, ka ni wapo wi ladit, i kare ma kitero lumema me paliament me bino ka penyo tam pa lwak i kom lok me term limit, in ibino, ci wiya opo abedo tye i kacokke enoni. Lwak guwaco ni wan pe wacwako ni term limit dong omyero kikwanyo. Ento in icito icung i kamera, tyer labongo lworo, icato miti pa lwak ci iwaco ni, 'Yes! Myero kikwany tam limito. Lwokke wunu wucwero cwiny lwak ma tye i kin gaa mo contributing i poto-ni i kwir ma okato. Pien pe icito iwaco tam pa lwakki kikome, icito ka waco tammi me defending position ma megi i wang ladit Museveni. Oweko. In dong wamii, ento dong itiyo ki genwa i yo marac weko gin enoni. An pira kena aneno calo in pe dong itwero konyowa. Watute wageno in ni a in itwero konyowa? Um-m, pe ikonyowa. Aya, bot Ladit Jeneral Fred Tolit. En aye ni, Ladit Jeneral Fred Tolit otiyo ki gamente pi kare malac adada i kare ma pud dong awobi macalo awobi. Pako dugu ladit kubedo dong tye mujer. Otii rwom mapapat me mony ma dong onongo rwom ma malo adada ma kilwongo ni General ma en aye loyo wi mony madit adada. Ento Acholi waco ni atum pa Rwot imako ki megi, atum pa Rwot imako imedo ki megi. I kare ma in itye i tic, ladit General, Cal lamony madit ma tye Jeneral Oloo ononge loyo bene dul mony. Wan pe wabedo ka winyo nyii, wan pe wabedo ka winyo lok ticci mo. Ka gwok tye i dog gang ma mego kunu ma dano aryo adek mogo ma ikonyogi oweko gang tye maber ci ber, ento i bute mukene-ni wan pe wabedo ka winyo nyii. Ki dong watye ki labol ma ludito madongo madwong ata ma gukatti. ni an ka pi kakana an dong aye weko ticco. I kare ma wan watye i lweny, Ladit Jeneral, wan pe obedo ka winyo nyido, onongo pwod anen gire atidi. Pe abedo ka winyo ni aa, Ladit Jeneral Fred Oroko to olero timo gin nyo kitti. Aa, Ladit Jeneral Fred to olero timo gin nyo kitti me weko adwi pe oyelwa. Tika tika loka moni watye kilwongo ni Brown i taun kenyo onongo olo wawinyo lok kome ni aa ocito okonyo nganga gini. Ento pe wawenyo tic cingi ladit. Ci dong koni in iti wacci ibikonyo wao ki icing alok, ibikonyo wao ki icing lyec, mono lok ma winyo ne mit ma ada, bwora dong bigik. Ci ena in itye o nwe active monyi onwe pe itwero tiyo tic pa kaka ni imedo ki megi, pe dong waromo wacci ni in iti ka mito gin mo ki botwa weko in ikati iti waco lok eno ni, ni an aye atwero ni.